Dubare xwişk û birayê ezîz, silavê xwe dê li we. Em hatine beşê diduwa di bernameya Peyamê de, ku em bersiva hinek pirsê we didin. Ez tênim bîra we jî ku hûn dikarin pirsê xwe ji me re rê bikin, em ê hewl bidin ku em bersiva we bidin û hûn dikarin jî pişniyarê xwe jî ji ser babeta hûn bişiyênin. Ew babetên ku hûn dizanin ji civaka we re lazimiya wê heye, hûn pişniyarê xwe ji ser emaila bernama me rê kin. Em ê hewl din ku wa pişniyarê we bi cî bênin û pirsê we em bersiva wa bidin. Îmêla bernama me ya ev e, peyam at kurd yek nuqta kom hûn dikarin pişniyar û pirsê xwe li ser vê mailê hûn rêkin. Merheba Seyda, Dana mewlidê bi çi rengî ye? Gelo baş e ku mirov pera bide ji bedêla mewlidê ve û ku dibê Ez çi qasî bidim? Xwişka xwişka yan birayê ezîz, dixwazim tişkî ji we re bêjim. Me berê jev re gotiye di peyamê de em tiştê ku Xwedê û pêxember gotiye em ê ji we re bêjin. Tiştê ku xelkê ji xwe re gotibê, xelkê ji xwe re çêkiribê em di peyamê de nabêjin. Dînê Îslamê ew a rast em ê ji we re bêjin. Li gor fehmê xwe, û ewa ku xelkê çêkiriye, xelkê derbas kiriye dînê me, em ji we re nabêjin û em ê dijî wê jî rabin. Ev mewlida ku hûn behsa wê dikin tiştekî wê di Îslamê de nîne. Esas û bingehê wê di dînê Îslamê de nîne. Ew na karek bû di demekê de divê ku hinek mala feqîr bûn

Mûlida godimê jî êwe de nîne. Ji ber vê yekê ez behsa para nakim ka pere çê dibin ya çê nabin ji ber ku mûlid esasê wê nîne. Tiştê ku heye nidir e. Nidir jî ew e demê ku însan nesaxîkî wî hebe bêje bê yarebî heke filan kesê min kurê min rehet bû ez ê xwarinekê bidime feqîre, ez ê sed wereqî bidime filan kes, ez ê limêjekê bikim, ez ê quranekê bixwim. Ev navê wîna nidir e. Ema ewa ku xelk nas dike mûlid û di civaka me de duyê filan kes mûlidek çêkiriye

Kekê Fasîh ji Eda na spasiya me dike û silavê xwe û malbata xwe ji me re rê dike. Spas Kekê Fasîh, em jî silavê xwe û silavê karmendê kurd yê ke em ji we re û ji malbata we re em rê dikin. Hêvîdar in ku hûn baş bin, hêvîdar in ku Xwedê Teala jiyanekî xweş û rehet bide we, bi hêvî ne ku Xwedê Teala we bin zulma dagirker û zalima jî derxê. Xwişka Samiya, Silav ji şêxê me re, spasiya we dikin li ser vê bernameyê. Em gelkî gelkî pîwîstiya me biha bû bi bernamekî wilo. Pirsa min gunhê zaroka ji me tê xwestin li van welatê Ewropa û em nikarine bi wana. û got em wa bizîvirîn ser rê û em li van welata bê çare ne, daxwaza min got tê şîretekê li vî cîlê nû bikê, ez tême çavê birayê xwe serkeftin. Samia ji Almanya. Spas xwişka ezî, xwedê ji te razî be înşeallah. Rastî yanî pirsgirêka zarok e pirsgirêkekî gelekî mezin e û însan wextê ku di biçûkayî de, di zaroktî de nikaribê Exlaqên baş, terbiyet di zarokê xwe de biçênê gelkî zehmet e piştî ku mezin bibin. Yanî zarok ji roja ewil ku ji dayika xwe re çêdibê ta emrî bibe heft sal ev e dema ku însan wî terbiyet bike. Ev e dema ku însan wî fêrî zimanê wî bike. Ev e dema ku însan. wî fêrî kultur û exlaqê wî bikî. Eva dema ku însan wî fîrî ola wî bikî. Wextê ku ev zeman derbas bû, gelekî gelekî bi zehmet e ku însan wan vegere nêriya rast. Lê tevlî wê jî însan gerek îciz nebe û gerek bê hêvî nebe ji ji ji şîreta û ji nesîheta. Ji ber vê yekê rastî em ê şîreta bikin, em ê zarokê xwe re jî bêjin

Te ne qolincek ji heqê wê eda kir. Demê ku te raştibû wê de li ser kolîka xwe û te ew biriye hecê. Çawa ku em va welatê ku rehetî tê de heye û tev li wê jî em dê û bavê xwe eciz bikin û em ji riya dê û bavê xwe derkevin. Kekê Sîpan, Dema we xweş Şêx Murşid, tu çawa yî? Spas dikim birayê ezîz Keke Sîpan xwedê ji te razî be înşeellah xwedê Teala tewfîqa te bidê. Ez gelkî ji bernama te hez dikim. Spas bi hêvî ne ku xwedê Teala qewet û mededê bidê me ku em karibin di peyamê de karekî baş bikin em şirovekî baş ji dînê îslamê re bikin em dermanê wan êş û kulên civaka xwe em em derman bikin bi hêvî ne ku di peyamê de em karibin wî karî ji we re em bikin. Pirsa xwe dike dibêje ku sihr ser însanekî hebe çawa însan wê vê sihrê rake? Bernama te yî berî niha ser sihrê min nedît spas gelek. Me rastî me bernama got û ez naxwazim di bernamê de jî em careke dî va dubare bikin ti karê vegerî malpera min www. Noqta Kaznawi Nokta DE Ti bernama Sihrê veke têj xwe re lê guhdar bike Me bi Firabûn û me me behsa vê meselê kir Me du bername li ser mesela sihrê çêkirin lê bi kurtî Însan ku sihr ser wî hebe nabê goherê cem Mirovekî sahirker sihra xwe veke sihr vedibê biriya Qur'ana pîroz û vegere Bernama Peyamê ewa ku me li ser sihrê çêkir diriya malpera min de têj xwe re baş vê nokteyê fêm bike. Kekê Yûsif Qamişlokî, Ev xelkê min e. Silav ji bo cenabê Şêx Murşid Spas kekê ezîz Kekê Yûsif û ji hemû karmendê kurd yekê re spas birayê ezîz û em spasiya wa dikin li ser vê bernameya hana. Spas, Xwedê ji te razî be înşeellah. Bi hêvî ne ku em karekî baş ji we re bikin. Pirsa min ev e.

Tiştekî û Xwedê bike qencîkê bike dê ber wê qenciyê bike û însan go nizir kiribê go xirabîkê bike pêxember eleyhî selatû weselam dê ber wê xirabiyê neke. Ji ber vê yekê însan go nizir kir gerek nizira xwe bike. Wextê go dema te nebê û te meyze kir îmkanê te nîne got xitma Quranê bike rastî ya herî baş got xitma xwe bike. Te Quran nizir kirî tu Qurana xwe bixwînî lê demê go te nikaribî go tu Qurana xwe Bixwîne hin ganê kefareta wê tê, kefareta wê jî kefareta sundê ye. Kekê Ferman ji Nerwicê dibêje ez li bernamê sihr û şe'wezê meyze dikim li ser telfîzyonê, ma gelo ev ne heram e yan helal e? Kekê Ferman bêgoman ev ne heram e ji ber ku pêxemberê me eleyhî selatû weselam dibêje kesê golsahirker a,

Xwişka Rania dibêje min nizir kiriye ku ez Quranê bixwênim, ez dikarim kefareta wê na bidim. Me berî niha bersivayê na da ser kekê Yûsif Qamişlokî bû, me got ya herî baş got tu xitma xwe yî Quranê bixwênê lê demê ku îmkana te nebê, demê ku qudrata te li ser wê na nabê hingane tu karê kefareta wê bidê, kefareta wê jî kefareta sundê ye. Bi hêvîdar im ku Xwedî Teala tewfîqa we